Washington, Mizo News, a puangtu Florence Chak chhuak, February ni sawm pakhat sanghnih sawmhnih pahnih, thlirtu zawng zawngte chibai vek u le vawiina kan puan tur chanchin tlangpui te. Usa ram chhungah khawsak man a to chho hle. California State chhungah kang mei nasa tak a chhuak. Oklahoma City-a kang mei chhuakah thi leh hliam an awm lo. New York Manhattan District khawlaiah South Korean diplomat soisak a ni. US House of Representative chuan America Competes Act a nem nghet. China-in US cyber attack an tihna sang hnih chuang man chhuah a ni. Ruihhlo laka naupangte himna tur Mizoram sorkarin ruahmanna a siam. RSL Award Music Exam-a Zoram Chhani pawh a che tha hle. Aung San Suu Kyi eiruk case ngaihtuah a ni. Thailand Police-ten nili chhungin Myanmar mi zanga an man. February ni sawm pahnih Union Day den chhenin Sipai Council in rem thu sawi turin mipui sipai leh political party te a sawm. Sipai in Tansi Township ah in an hal. Hruaipita Township ah sipai tawmna ah bomb pahnih thlak a ni. PDF Kali tan rualna zar ah sipai engemaw zat an thi. Mizo Literature Club Myanmar in Book of the Year a puang. Usa ram tan kumin January thla kha kum sawmli chhunga thil man to ber hun niin nikum tun ang hun thil man atang za a pasarih point nga in a sang niin Labour Department chuan thu a chhuah a. Wall Street Journal chuan nimin chanchin bu ah a sawi dan in thil man to avangin chhungkaw tin thlakhat senso dollar zahnih sawm nga in a pung niin a sawi a. Engkim mai to lo a awm lova, ei leh bar, motor, in leh thla tin bil zawng zawng a sang vek a. Ei leh bar hi nikum January atang zaah pasarih point li in a sang a, sa, artui, arsa leh sangha man te pawh thla hmasa khan zaah sawm pahnih leh point hnih in a to chho a. Gas man hi January khan tlem in a tla hniam a, mahse kum khat chhung in zaah sawm li in a to chho a ni. Motor man pawh za ah sawmli chuang in a to a. President Biden chuan nimin khan kum tawp lamah chuan thil man a tlawm thlak tur thu sawi in mipui te a hnem. California Santa Ana ah darkar khat ah hmel sawmthuma chak thlipui a tleh bak ah khaw lum lam Degree sawmriat a nih avangin Laguna Beach a chengte chu kang mei avangin an awmna in chhuahsan turin thu pek an ni. February ni sawm zing darli vel atang kang mei chhuak avangin Emerald Bay chhunga ram acre za leh sawmli panga vel a kang tih Orange County Fire Authority chuan a sawi a. Long Beach leh Southern California inkara hmun thenkhat a kang tel a. Laguna Beach hi Hollywood A tang hmel sawmnga panga hla a ni a, Rock Hudson, Judy Garland, Mickey Rooney, Rudolph Valentino leh Bette Davis te lo khawsakna thin tawh a ni. Laguna Beach-a in te hi a tlangpui thuin million thum tep a ni vek. February nihriat sanghnih sawmhnih pahnih chawhnu lam khan Oklahoma City hmar thlang lama hotel ruak building chhawng nga sak leh apartment complex sak lai pakhata nasa takin kang mei a chhuak a, kang thelh police sawmriat zetin darkarli zet an thelh hnuah kang mei an thelh mit thei chauh a, vannei thlak takin thi leh hliam an awm lo tih hriat a ni. South Korean diplomat kawlsawmnga pathum mi chu February ni kua nilai zan khan New York State Manhattan District-a East Thirty Fifth Street leh Fifth Avenue inkara a thian pakhat nen zan dariat vela kea an kal lai chu tuhtih hriat loin a sawi sa ringawt a. NBC News-in a sawi danin, Kutthlaktu chu South Korean diplomat-in a ID a entir veleh kein a tlan bo nghal a. Hemi chungchangah hian tumah man a la ni lo, a ti. New York Police Department record ah chuan Asian huatna avanga tualthahna leh insawisakna hi kum sanghnih sawmhnih pakhat atangin a let thumin a tam a, nikum chhung khan anti-Jewish crime a tam ber a, amaherawh chu Asian huatna hi za ah sawmhnih pasarih atang za ah za sawmthum pathumah a kai chho dawr a ni.

an thlawp tih a lantir a ni. Democrat House Speaker Nancy Pelosi putluh act ah hian a hmaa House palai ten an putluh tawh Taiwan Fellowship Act, Taiwan Diplomatic Review Act, Taiwan Peace and Stability Act, Taipei Act and Taiwan International Unity Law te a tel a, hei hi President Joe Biden hnen a thlen hmain Senate ah hlangchhovin an khelh leh dawn a ni. US FBI Director Christopher Wray chuan US laka China-in cyber attack an tihna sanghnih chuang an man chhuah thu a puang a, tun hma zawng aia US lakah China a huangtau a huangtau thu a sawi bawk. China hian US hi target berah neiin US thar chhuah thiam thil ruksak tumin nitin a bei thu a sawi tel bawk a. US leh Russia hi a lang lamah an inep mekna chungin ram dang zawng zawng aia US dinhmun ti der thawng thei khawp a hma la nasa chu China tho hi a ni tiin China intih lenzia a sawi uar hle bawk a. China spy ho hma lakna avangin China company te chuan hma an hruai mai a ni lo a, US rama innghat cooperation te pawh a hnufual nasat phah US rama innghat cooperation te pawh a hnufual nasat phah hle niin a sawi bawk a. Heti lai hian China sorkar thuneitute chuan tanchhan fumfe awm lo inpuhna ah an ngaihsak niin Mizzima News-in a tarlang.

CPCR Chairman Doctor C Lalsangzuala chuan Mizorama rui hlo vanga buai naupang an pun zel avang leh Mizo hnam tana pawi lian thlen thei tur a nih avangin rui hlo do kawnga ṭan rual a ngaih thu a sawi a, rui hlo dona a kil hrang hranga thawktuten mahni hmazawn ṭheua hma an lakna te chu hlawmkhata luankhawm tir a nih chuan rah ṭha zawk a nei thei In hnawhpui ngai lai te chiang zawkin a lang thei dawn a ni, a ti. National Child Rights Commission leh Narcotic Control Bureau chuan a kaihhnawih ministry dangte nen thawk ho a ruihhlo laka naupangte himna tura hmalak dan tur ruahmanna kim chang an duan Joint Action Plan ah India rama district zahnih sawm sarih pahnih thlanchhuah a ni a, chung zingah chuan Mizorama district pathum Kolasib, Aizawl leh Champhai a tel a, District pathum a DC, Police, Excise leh Excise and Narcotics, Health leh Education Department te bakah naupang enkawl leh dawmkanna kawnga thawktu sawrkar kut ke te chu JAP hnuaiah an thawk ho mek niin Vanglai Ni-in a tarlang. Covid nineteen hripui leng vangin kum dang angin RSL Awards hmunpui London atangin Examiner an lo kal thei lo va, chuvangin recorded video hmangin exam buatsaih a ni a. Dan siam zawma exam video siam te khawvel hmun hrang hrang atangin RSL Awards hmunpui ber London-ah thawn a ni a, uluk taka en dik a nih hnuah result puan a ni. India ramah pawh state eng emaw zat atangin exam an thahnem hle a. Mizoram atang hian music school sawm pakhat a zirlai Somli ten exam an hmachhawn a. Exam zingah youth icon ni tawh Zaithiam hriathlawh tak Zoramchhani pawh vocal grade riat riat chu mark zaah sawmkua panga hmuhin distinction-in a pass a ni. A lawmpuiawmin a chhuanawm takzet a ni. RSL Awards hi kum sangkhat zakua sawmkua pakhat a din a ni a, music grade exam bakah performance, vocal, te a zir thei a, tunah hian khawvel ram sawmli panga ah an in zar phar a, kum tin mi sing hriat chuangin RSL Awards hnuaiah exam chi hrang hrang an hmachhawn thin a ni. Local Area Representative, RSL Awards, Zo Than Mawia chuan RSL Awards hi in a tum ber chu thiamna pawmawm leh hman tlak ram dang pawhin an pawmpui theih khawvel hmun hrang hrang ram kilkhawr berte pawhin an ban thla an Ram kilkhawr ber te pawhin an ban phak leh chhawr thei chhawp chhuah a thiamna tha tak pek leh zirtirna siam hi a ni a. Aizawl bakah Champhai keifang serchhip lam atanga exam hmachhawn eng emaw zat an nei thei hi music lama hmasawnna duhawm tak a ni tih thu a sawi chu Vanglai Ni-in a tarlang. Vawiin February ni sawm pakhat hian Daw Aung San Suu Kyi ei rua puhna thubuai chu Naypyidaw Court ah ngaihtuah a ni a. He thubuai hi Yangon Region bawrhsap U Phu Min Tainga pawisa US dollar nuai thum leh rangkachak la anga an puhna a ni. Tun tum court ah hian thuhretu atan Mi panga police officer hlir chu koh chhuah an ni a. Thubuai hi February ni sawm pariat sang hnih sawmhnih pahniha ngaihtuah leh tur a ni a. Court kal leh hunah hian Dawkin Chi Foundation thubuai te, helicopter khaltu hawh thubuai te leh thubuai dang panga te nen a chungthu hi rel tur a ni tih bbc Burmese-in a tarlang.

Heng Myanmar mite hi dan lovin hnathawh tur zawnga Thailand lutrute an ni a, tun lai hian Thai Police ten an man mawlh mawlh mai a ni a ti. Nikum sang hnih sawmhnih pakhat sipain thuneihna an pawng lak atang khan Myanmar mite chu ramri atangin Thailand an lut ruih ruih a, a ram chhung eibar zawn harsatna leh rambuai vang a ni a ti bawk. Nimin, February ni sawm sang hnih sawmhnih pahnih khan Myanmar atanga Thailand ah dan lova hruailuttu mi sawmhnih an man a. Kumin sang hnih sawmhnih pahnih, January thla chhung ringawta Thailand ramri duty ten Myanmar mi an man zawng zawng hi sanga chuang an tling tawh tih VOA News Burmese-in a tarlang. February ni sawm pahnih sang hnih sawmhnih pahnih hi Myanmar ram ni pawimawh Union Day a ni a, hemi ni den chhenin Sipai Council chuan ram chhunga hnam ralthuam keng pawl thenkhat leh political party thenkhat te nen remthu sawi inkhawm hneih turin an sawm a, he sawmna hi KNU, CNF, KIO, KNPP, TNLA, MNDAA leh AA te chuan tel an tum loh thu an puang tawh a, heti rual hian tel thei tur political party zingah Naypyidaw khawpuia cham mek Arakan Liberation Party vice chairman chuan Union Day chu hmang dawn mah se la rem thusawi inkhawmah tel a tum loh thu leh ram hmasawn nan NCA aia kawng tha zawk ngaihtuah ngai a tih thu a sawi a. Moon Mon Unity Party chuan Union Day leh remthusawi inkhawmah tel an tum thu a puang a, an party hotu Nain Hla Aung chu February ni sawm pakhatah he hun hmang tur hian Naypyidaw khawpui a pan dawn tih a puang. Rakhine politic lama mi thiamhlun tak U Phe tan chuan Sipai Council remthusawi inkhawm buatsaih hi Rinna chhe te pawh a neih loh thu a sawi a. Heti rual hian CNF lam Salai Ted ni chuan ram chhung hnam ralthuam keng pawl tumah tel lo se a ti thu a sawi chhuak niin RFA in a tar lang. February niriat sang hnih sawmhnih pahnih khan Sagaing Region Tansi Township Pu Ti leh Pechhang khuaa in sawmhnih lai an hal chhiat sak a, an huanthlai te pawh an ti chhe nasa hle bawk. Pu Ti khuaa hian sipai tum ruk zet an lut tawh a, tum hnih lai an hal tawh bawk. An hal chhiat sak tum khatnaah phei chuanin In zah dawn lai an hal a, in pakua lai chu an thiahsak bakah putar bawrh sawm tak pakhat leh mi dang pakhat kawng hruaitu atana an hman pawh na taka vuain an hruai bawk. Tum thum lai, Laipui an kah avangin in pakhat chu den chhiatin a awm bawk a, an ranvulh te pawh duh duh a talin an ei sak niin RFA chuan a tarlang. Hetiang thil thleng chungchangah hian Sipai Council thupuangtu Zaw Min Thun chu thuchiang zawk hriat tumin rfa chuan biak pawh a tum a, chanchin buatsaih lai thleng hian a biak tlang thei lo. Danse Township a khaw hrang hrang hi Nitin an hal a, an la chawl lo reng reng niin khawtual mite chuan an report a, Data for Myanmar chuan sipaiin thuneihna an pawng lak ni atanga vawiin thleng region leh state pakua chhunga township leh khawte za sawmhnih paruka in sang thum za thum sawmsarih pakua zet an hal ral tawh a ni a ti. Sagaing region chhunga in halchhiatsak Tawk nasa ve Paul. Pale khua mite chuan khua min hal chhiat sak thei mah sela kan ti rilru put dan erawh an hal chhe thei zo chuang lo tiin vawiinah kawng an la zawh zel. Pale Township chhunga in sang dawn chu sipai in an hal chhiat sak tawh a ni. Yangon Region, Shuipida Township-a Sipai Sawmli Chuang Tawmhna In chu vawiin February ni sawm pakhat sanghnih sawmhnih pahnih hian bomb pahnih thlak a beih a ni a, an thi nual tih hriat a ni. Yangon Federal Army thuneitu pakhat chuan tukin zingdar nga leh sawm minute sawmpanga khan mipui sipai tang rual hovin M.

Vawiin February ni sawm pakhat zingdar ruk leh chanve vel khan PDF Kale, CDF KKG, CDF Hakha, RKDF leh Pakha, Pakha Phah tangrualte chuan Kale Township Thianta khua a inkulh sipai leh a kut ke Pyusawti te chu an bei a, darkar thum zet an innuai hnuah Pyusawti leh sipai sawm panga aia tam an thi a, hliam tuar pawh an thahnem hle tih hriat a ni. Mipui lamah chuan CDF Hakha pasal tha pakhatin ram leh hnam za len nan a nun a chan a, hliam tuar pakhat a awm bawk. Sipai lam tanpuitu tur an pun thar hluai avangin mipui sorkar te chu an insaseng a, an tawlh kir ta niin Voice of Kalay in a tarlang. February nihriat sang hnih sawmhnih pahnih khan Mizo Literature Club, MLC, Myanmar chuan Tahan Mission veng MYA Chapel ah MLC Day an hmang a, MLC din ṭan kum sanghnih sawmhnih panga aṭanga sanghnih sawmhnih pakhat chhunga Myanmar Mizo kut chhuak lehkhabu ṭha thlanna, MLC Book of the Year, result puanna a nei a. Pu RL hmangaia lehkhabu zia a tla fir chu Book of the Year a thlan a ni. Pahnihna chu Pu Lalthuamliana zia zinna leh zirna a ni a, pathumna chu Doctor J. Khuma zia Zobangla tih a ni. Lawmman pek dan chu pakhatna Tia Nuaithum leh Trophy leh Certificate, pahnihna Chiat nuaihni leh trophy leh certificate, Pathumna chiat nuaihkhat trophy leh certificate, Myanmar zo kut chhuak lehkhabu tha thlanna hi kum dangah nei emaw, buatsaih emaw a la ni ngai lo va, MLC Book of the Year hi mipuiten an ngaihven hle a ni. MLC Day-ah hian ziakmi chawimawi phute chawimawina neih a ni bawk. Aw le, heti zawng hi vawiina chanchin thar kan puan thei chu a ni e, thlirtu zawng zawngte hnenah lawmthu kan sawi e.